Samuletsa okorokwa Benard Obierotaai, Yahosira oyio okorokwa Douglas Nyangenataai, momura ominto, inche nomura omonene alafu nere okombwatia. Bono ngigocha komanya okoboko kwaye Aramisi, abarende ekero aite ekero ekero arwanetigwe na omorugi oye okorokwa Eunice. moke, eriarenge rituko ria jumapili botuko gati ya saa ine na saaaa saa tatu saa ine iga. Intwe tokairera ne neriogi ria kawaida bagotwara erio omochie, rakini ekero nkocha kom kotebiwa ekero arurwe nyagetari abekeirwe mpaka aboereirwe. Egento bakong'ainera ne plasta, korwa rituko tokamua aya korwa rituko riria ria alamisi, nkaenda nkamorora, chuma ase eng'encho asereti moka oyio asereti abanto baitu ko are ngonya goseri abanto bare gocha bamorora, ekero na namanya igoro ya o- o- okorwania okwo kwaye aramisi, nkaimoka inche komorora nyomba mwaye, ekiagera okonyora oboereirwe, inche batari gogotebi ripoti ende yonsi, ekiagera muna ominto ngetanda arenge. nkaenda nkamorora, rituko rikaira nkamotebi tinche nkore mambia aye, mambia aye bono nari moka acha Eunice Moke, oyore omorugi onya gosira enyangena, nari asere tia achagete goseria abanto baye nkwenda bache komorora. Nachi kogenda oo, rituko erio ria echuma, chumamosi bogakia, nkaboka nkaenda ng'a inche komorora nyio nyomba mwaye abwo ase araire, ngosangia omomura omosubati omwabo. Eunice, moke oyio ore omoruya o Nyangena, kare ororo. Akegoa baga decide komoira nyagitari, bakobeka ebibe bataka bamoire manga, ekaba manga nabwate amaumifu amange. Ngateba bono tekonyarekana manga, na x-ray kere manga, nkerii egokora egasi buya. Naende tokamwa tobu tomoto tomoire kegogi.

Erio abanyagitari chinse bagoeta chia mambia, nyagitari ekero agokwana nere, ase gokwana, aria omonyagitari amboreti ng'a nabwate omochando bonde bwonsi bwa omotwe, nkamotebia ng'a tindoki eramba yonsi ya omotwe, akantea ng'a aikosi aa agetwe kifaa putu, ngechi koo koorokia arama ende yonsi. Esitaeri onye gose ekero ngokwana, ngonye komochiera nkonya gotantana, agantebi nere akabwate eproblem yo- yobongo. Bono ekaimoka agika bono ekabete ritomoire, scanning ya obongo, na enda nabimbete, agakorora ebinto ebi bionsi bia scanning ya obongo naaaa na nobo na na enda. Bono ekero akorwa, togateba naye omonyaktari bwa amauga, iga arenge ogocha jumatatu, chinsa iga, tomoganyete omari oye rituoro ase twarure, tokabera nochire. ekero achire otebire ntagokora tagokora kende gionsi mpaka amatoke asikaninge oboko mono achire. Bono chuma ya inee ekero bogokia, naria eripoti echete saa kumi na mbili iga, omwana omorende too agaak oyoooo oywo ore oyoye aga naria agagete esimi okoeresana ki tata iga aikaire inse iga oroka okira igo. Na rinyuma iga tokaenda tikomanya komua aye komua nyagusire nyangena, naende nari ng'agete esimi, ekaba confirmed buna okure. Bono nari omorugi oye Eunice Moke, bamo abana baye bamo bamobwatete iga bakamosuguma bak bakamobisa korwa erio agasira mpaka bono. Na omo na oria omorembe nyagete aritokeirwe ripoti na momura oyio oye, ase inche babwaterete goita ise. nere agasira igo mpaka rero. Goika bono iga, tomaeti asare, toigwe na nsobo, na omomura oyio ntitwanya komorora mpaka bono igo, bono ebare achire aywo bebisete. Abwo ng'a aywo naro mbwate, inche bono ase eng'encho tobwate ripoti mpaka ya nyagetari, ekiagera nakororetiwe nabaritwe akarigereria mpaka ripoti eka ekarikwa na egaitire na maumifu onsi pi naye amanyinga atogete obongo, ayande egekuba, riini. oyio na omobere omogima, na amagoro natigete, na eripoti ase inche ere poris, ndaborie eke aba eke eke hatua ya ekegambero eirwe erio obwa abwo nyoko bamoitete oywo ore Eunice Moke, na omura oye Mofat. barigigwe neserekari, eserekari ere egetambe ekero yokobanyora ere tomanye obo obomaene bokomoita momura ominto Nyagusira Douglas Nyanganata aye. Inche nigo ngocha konyora eripoti ya omwana ominto Nyangena Ichuma korwa ase enyaroka yaye ekorokwa Winnie Nyaboke Nyangena. omenyete Eldoret, ong'akerete esimi ogontebia, ng'a ntinche naende gochia ka, na amang'ana are ka namokong'u, tindochi gose ngotonya got kony konyanyara tore intwe tweka. Nkamoboria ninki kere, ng'a tata na mama mbarwanete, tata akaumia okogoro, akabuneka okogoro. Nkoboria omwana oyio akabuneka mono ng'a eh nabo abunekete, natoma chibesa akabekirwa eplasta. Egebigo ore nomorwaire are, egari ekorigigwa. Omoerio oye ngatebiwa oikigwe nyagitari, obe ere admitted, na amagoro aburigete onsi. Ekero naigwete igo bono, nkaigwa nonya eri oboro yaani nkaigwa nonya obwoba bwambwata, ngakera omwana ominto ore tomenyete naye abwo gitari, nkamotebia nomoete aye nyagera ominto naye ng'umisire, tokabanga eria jumamosi maragoba, jumapili togasa esabari. Otwaigete esa iga iga gosii, chinsa chiaye rire saa kumi na mbili, Nkarora inche tinkoira egetambo keria kende gionsi koba ore omong'ina oo omong'ina oo omoree omonyangena, ng'aki inki kere, nkarora gento egetang'ani inche tindati kobogoria sheri mo moe magoko ane, nkagenda ase omotureti bw'ekenyoro, ngataka komanya ng'a omwana oo mo moka oyo Eunice moka oyo ore omorugi o Nyamosira, nachiete ase omo omotureti aka akarua eripoti mpache andainene. na omogaka oye, omotureti agoteba tanya konyora ripoti ende yonsi, omotureti agatosukia tokaenda gosii ase Moses oywo oro esabu chief, akamoboria agankani yaya inche moke tanya kondetera ripoti ende yonsi gotatiga ndetera eripoti tarehe kumi na tano, erio kumi na tano yarenge mambia yaye after after aitire nyange mo- mogaka oye botuko erii. Chimaino tara ekumi na ine, na riachete bo bwechi bw'esabu chibwe okomotebia, ng'a momura ominto oyio ore nyange na nkomoita are, iga akomorigia nomooro. Esabu chibwe akamoboria, Nkigie, nkigie, nkigie ekogera agogoita ng'a inche timanyeti gaki, ng'a iga bono nkomoita are? Esabu chibwe akamotebia, Bono egento kere oise eng'encho tocha gotwara eparasa tara ishirini na mbili, kora ki? Remera ripaka erio tomanye komorangeria, naye moche ekiara abang'ina mbaro na abagaka, banyare koba koba kobaa omwerekeo ng'aki mobwenerete komenya. Omong'ina oyio omoreemu agatenena agakania Sabuchifu, Rituko eri rigoika ng'a reigo mokonyora abire egetondo, buna buna Sabuchifu atotebetie. Akamotebia, Nonye naboigo, tiga ndiike rirube ndikere omogaka oo rirube oyio ore Nyangero Nyagusira, akore ki? Ache Chumatano, iga iga tokwane nere. Sabuchifu akaigwa agatata iga iga airete egetambo kere akarika rirube akaba omotureti. Omotureti oyio akairera Nyangena rirube. Lakini ekero ekio Nyangena abwo tanyoreti monto oranyorete emerango ere gwase ogochia gokwana, tairanerigwa. Akairana mpaka ase epaara ere, akanyora omwana oye Oyio rende okageire goita ise oyio nyuma ere omunyangina, ba- babwatanete na ng'ina, akomoboria yaya ng'ai tata omino are, akamotebia tata nyomba are, naende omotura eria kere ande nyomba okorangeria nyangena, nyangena agaita bakuru borere, ng'a yaya tinyigweti ng'a rirwe nabeire omotureti ria omogasa, nabeire na omosabu chief, nakoretera omwana nyangena akomotebia ng'aki ninyigweti buya ribeke inse abwo emesa igoro nkoigwe buya nkoimoka nde ndirore. ekorokana omwana oyio ominto tachiete koimoka oinyange na ari- arirore. Nario erinde ontebiri ng'a moture omo- omoga ah sabu chigo otatebeti, nario erio akorete ki? Jumatano iga etata aroro nyange na aramisi ekero yaika, naende omong'ina oye oyo nyagosira omong'ina okorokwa ng'a Eunice moke, Witange, agakerwa omo- omosabuchi bw'esimi okomoboria, Sabuchibu, nyange na nachete abwo, Sabuchibu okomokania ng'a inche tindarora mogaka oo otarache iga iga, Sabuchibu akamoboria, bono rende ng'ai ore buna buna okwaka esindibo, ng'a inche yaya nyange nonya na gosira anse ereti, bono engaki enyete na otarasira, nyange na anse ereti, gose omogaka one anse ereti, nseito onde, abana abamura baminto nko nkorigia. Togende mpaka bwone, omogaka onde abe ere ase inki, inki akombuuria. Igaikera abwo erio buna twakoetania korwa ase omosabuchifu, tokairana, tokarara. Jumatatu tokaimoka, nkaimoka nkagenda Nyagetari korora omwana omonto. Ekero naigete ororo, inaa yaani negenete eki naroche amaiso one. Ekero natagete gosoa ime omo, mo mosigari agatotanga, tokairana, togaikaransa abwo togateba iga ng'a nkoirwara esikaningi ya omotwe. Ekero omwana ominto aika namorigereria.

Buna rituko erimo amo omwabo asogete agakobu, nabo asogetwe agakobu mpaka rero. Nomwana oyio nere buna asirete korwa nyagitari nabo asirete mpaka rero. Ntomanyeti ase are, etokoboria abana ba Kana bamomanyeti ase are, intwe goikera bono iga ntomanyeti ase omong'ina oino omo na omwana oyio aye are. Bono inche buna mosubati omwabo, nyange na nyagosira, igo nkoboria eserekari, ekerero kiane oche ase eserekari, nabo naye nekiina ekio nkere ase eserekari. Barire atua. y'okorigia aba baitete nyagusira, gose bagerete nyagenwa ominto agakora ki? Agakwa oyio ore bono ore mocheri, tomanye ekeene kia omwana oyo ominto, na intwe nari torarore ng'a gaki eserekari yatokorire ki? Yatokonyire iga are. Gaki intwe totagete komanya ekeene ng'aki asirete ekiagera igoro ekero narenge nyagitari agokora postmortem nonye oyio nasoete ime aria ase agokorerwa. Omonyagitari twabwate iga asogete agatotebia, Ekeene eye omomura oyo omino naitire, amagoro iga abunire, amani amaa aonchogete are black, are amamwamu, na egekuba okorange aichire, nenkoro ng'a nenga ya nene nere ake. Alafu agatotebia, Kiini kiagere kegerete ogokwa kwa omwana oyo? Naiga aagetwe. negento egetu, ekero arakure egento eki egetu, egakora ki? Agachia gotwara amagega egogo igoro iga iga, egachia gotwara internal bleeding amanyinga aywo akagenda, amanyinga aywo akagenda ase obongo, obongo bokabimba, ekero obongo bwabimba, boga bogatiga bogatiga gokora egasi, ekio nakio kiagerete nyange na ominto akwete are mortuary tareka kere, ekiagera bono onde ogocha gokora are mambia atebe, orita aa, Eunice boke nakora agaita nyangena, nki akorerwa? Gaki tokonye. Ngeta nkoro kwebariri ke mto Tai, nche mosubati omwabo Nyagusire Nyangena. Intwe ekero twaigwete report eye nabo twachete, ekero twachete toka rituko eri Monday tokaenda Nyaritari tokamorora tokairana ekero twairanete, ekero twaikara ase enyomba obotuko abanto mbare bachete abamura babere, baria barenge ekero ria aria ase are goitwa ekero baigwete eriogi, bakaminyoka bakanyora omosubati oyio moku moka momura oyio ominto na omwana oye, Baitire omwana ominto are inse bono ekero abamura abwo bachete bakamonyora, ekero abaroche nari atigete komoita, abamura baria baga omomura ominto agatebia abamura baria ng'a gaki inche monkonye batebi, baimokie echuma eyio bakong'itera gaki bang'ake omotwe bankore ekiagera bankoria. Alafu ekero bamotebia tigo mbakora kende, momura oyomo agataka komboro korusia omomura oyio ominto ase oyo oyio oyoyio omoitete, akamokani ng'a omoiseke gaki tonkuna inche mwankorire, tonkuna inche mwankorire. Bono erio are inse abwo ogatebia omomura oyomo ng'a ki ndigerie esimi yane, ng'akere abana baminto ntebe naituru. Bono riria omomura oria are kona korigia esimi aria, omokungu buna aria nyuma oka oyio oria omoka wa momura ominto akamotebia ng'a nki okorigia? Akamotebia ng'a nesimi ya Nyangi nankorigia. Akamotebia ng'a motebie ng'a nesimi ninche mbwate naende tindi komoa. Bono nario erio esimi nabo esire nari ere missing mpaka bono, ntomaeti asere. Bono omosubati oyio korwa erio anywete am- twanywete eripoti ng'a momura ominto osirire, mosubati oyio intwe momura moka momura oyio ominto moke ntwana komorora, nonye na omwana oyio omorentete nyagitari mpaka bono intwe ntwana komorora, mbana gocha iga. Idi, mogoitwa gwa omwana oito omoruki oye okorokwa Eunice, na omwana oye okorokwa Moffat Gangina, eserekari goetera omogambi. ogambi bai baito gose mono, omogambi oyo e- e- echief, emasiateka, obwatere na eserikari na natu ba baira hatua ya okomanya kai aba abwo ba abwo bairete omoro omito ase bare, erio baira hatua koringana na esheria ya kenya. Intwe nkoro okuchuria ase onchware, marehemu oyo nyange na tai nyagusira endugu yane. buna twacheti ninacheti nyagetari igoro, namanetwe. Okomanwa kwaye amanetwe, emechando eseee gose eki kemoitete, aigwe omotwe buna baigorete abanyagitari, nabo twanyorete esita ere. Igo bamwagete amanyinga aria agacharoka, agasoa obongo. Ekero asoa obongo, basi abwo no, nabo baba obongo obwo mbogo bwarentete emechando egakora ki. aga agachira, nokamanya aiga eye emum muna amanyinga aywo acharogete aka agasoa obongo, agaiga egetuba iga asarigete tamwameteti, aiga totana konyora arasarigeti pi, nomanya gotirimboka tocha okogoro, okogoro gwa okorio, gwa okobee. nigo bamoitete babunete inse, na okogoro gw'okorio korokwo iga ase okogoro riru gocha inse, nigo obaitete bono iga abimbete achirete kirii, bono ekero mbaamanete naro ororo, nigo naro shida ya yarenge. Inchuo ngoteba iga, eserekari, omwana oyo na oyo ominto, na inwe eserekari kora ki? Nomwa nomore momanyete ekina eke buna kegendererete gochicha, timobasa goo. Omotoko oonye timoirana magega, purasi ne etibu oyio oyie Evans asoe ase eserekari ime nere bono ekwende ne eyaye ekenyoro ne ekiaye. Nere bono ogo ogotokonya ekero aba babwatane ne eserekari batokonye tomanye muna aba nkobwatu bare be bachia koeresa muna ogokwa kwa momura ominto inaki gwa inaki goo gochete. njai naro mbwate eserekari tokonye.
Omoichano oito nari na nori na sobo omorubi momura ominto nse igaa siringi hamsini, tochia komorangeria twere se ching'iti nki nki nki nki nki arwe gose aitwe aye nere bwangire gocha. Bono keri siringi hamsini, na ekenyoro kiaa kiaraga iga omino igaa, onye ne fare ya mogote ako agochera, tangotoboria na un tomotomera efare achire iga iga, erio tomenye obomaene, gose nere amenye obomaene bwa ogoseroka momura ominto.